Hoffi wneud gwynebau dwl, hoffi wneud y... O! Helo! Sut ych chi? Huw Aaron ydw i, a fel ych chi'n gallu gweld, dwi wrth fy modd yn gwneud lluniau o wynebau dwl. Wel, wythnos yma, os hoffech chi hefyd dysgu sut i wneud lluniau o wynebau, dyna fyddai'n wneud drwy'r wythnos, bob dydd am dri o'r gloch. a chi wedi dod i'r lle cywir. Croeso i'r Criw Cel. Nawr, peidiwch y phoeni, nawr i ddechrau'n hawdd iawn iawn. Digon hawdd i mam a dad, digon hawdd hyd yn oed i athrawon sy'n gwylio. Dot a dot a gwyn. Na fe? Na beth ni'n dechrau gyda. Dot, dot, gwyn. Triwch chi. Dot, dot, gwyn, dot, dot, gwyn, dot, dot, gwyn, dot, gwyn, dot, gwyn, dot, dot, gwyn. Os ydych chi eisiau gwneud y bach yn fwy posh, allwch chi wneud fel hyn. Cilch, cilch bach, lliwio mewn y cilch, I wneud y dot dot gwyn, tyn bach yn fwy cute. Os ydych chi moyn wneud y hyd yn oed yn fwy cute, neu ciawt, fel bys efo mewn chwech oed i yn dweud, allwch chi wneud cylch ac ail gylch ar y gweilod, mae'n lliwio mewn rond fyna'n ofalus er mwyn wneud llygaid, llygaid, cig, Super ciawt. Ond, mae gorau gen i, just dot, dot, gwyn. Dyn ni galw rein yn wynebau bach kawaii. A gallwn ni troi rein mewn i pethau ciawt. Yn digon hawdd. Ochr siarp calon. Hwna, 1, 2, 3, 4, 5. Mae gen i myfisen fach, cywau, cute. Neu afal cywau. Neu calon. Neu cwmwl. Neu roced. Neu unrhyw beth chi moyn. Rew, yn toddi. creadur odd. Mwydyn Cawai. Pisen Cawai. Gwelelen Cawai. Seren. Adeilad, balŵn, beth bynnag i chi moyn. Nawr gallwch chi troi unrhyw beth mewn i rhywbeth ciawt trwy ddefnyddio gwyneb y bach cywau, bydde fel cwpan neu cyfrifiannell efallai. Neu beth am... Het. Neu bag. Neu sgrin cyfrifiadur. Neu pensil. Neu beth am pentwr mawr o rhywbeth sy'n edrych fel tysefen breullyd iawn. Just ychwanegu dot dot ceg, dot dot ceg, a mae'n troi nhw yn ciawt. Triwch chi. Dewis rhywbeth ddiflas Neu drewch llyd, a'i troi'n cute. Yr unig reol yw, dyn ni ddim eisiau gweld dod, dod. Trist. O na, dim ond hapusrwydd yn byd cawai, felly trowch e, wyneb i weired, i'w droi'n hapus. Dyna be dyn ni moyn gweld. Cymrwch fowlen! Boring. Bolen Kawaii, ciawt! Neu cymrwch Cyborg Robot, sydd wedi wneud allan o ddur ac adamantiwm ac yn teithio rownd y galaeth gyda'i gynnau a'i gyda'i llaw sydd yn drill trydan a'i missiles enfawr sydd yn gallu seithi a spikes ac adenydd enfawr trydan yn chwalu dinasoedd a mwg a lladd pawb a pobl yn unig a rwy'n i fod ar ôl i fod dod dod gwyn ciawt Mae'n arlunydd y dydd heddi yw Jamie Smart. Nawr, dyma enghraifft o rywun sy'n defnyddio'r steil kawaii yna, ond yn neud e'n hollol cool. Dyma un o lyfrau, Fine Chaffee, sylwch, dot dot ceg, a mae'n neud pob math o bethau. Moch, neu deinosoriaid, neu robotiaid, dot dot cig, dot dot cig, miloedd ohonyn nhw. Sylwch sut yn y lluniau mae i gyd mae'n rhoi pen eitha mawr a corff eitha bach i ychwanegu at yr ffordd cute mae cymeriadau fe'n edrych. Pen mawr, coesau bach. A mae steil e, lot o bethau mae'n neud yn debyg. Um, Bunny vs Monkey, Comics and the Phoenix neu The Dandy, mae werth check y mas i waith e. Wna roi link yn y disgrifiad isod i chi allu weld i waith e. Y teclyn teidi yr wythnos yma yw... Hwn! Sef, wrth gwrs, y beiro. Sdim pawb gyda holl bits and bobs celfyddydol a pethau posh, ond fi'n siŵr bod gennych chi gyd un o'r ein yn eich tŷ. A mae'r beiro'n syndod o dda fel peth i arlunio gyda. Allwch chi wneud llinellau, ond hefyd allwch chi lenwi mewn cysgodion, tywyll, neu wrth gwasgu'n feddal, feddal, feddal, allwch chi wneud cysgodion ysgafnach fel hyn. Felly, os ydych chi ond yn gallu ffeindio beiro yn y tŷ, peidiwch â phoeni. Gallwch chi ymuno gyda ni ar y criw celf a wneud lluniau bach dot dot gwyn fel yr pysgodyn jeli yma. Gyda'ch beiro arbennig. Iawn te, gêm heddi i dau chwaraewr. Mae'r un cyntaf, sef chwaraewr Pensil Porffor, yn gwneud rhyw fath o doodle neu scribble neu rhywbeth fel hyn, unrhyw fath o siap. A wedyn mae'r ail chwaraewr sydd yn pencil oren, yn gorfod edrych ar y sgrwbl, a troi rownd, ac edrych yna fe, a trio gweld rhyw ffordd o droi e mewn i llun o rhywbeth. Hmm, fi wedi gweld rhywbeth fan hyn. Beth os na i ychwanegu llygad? Ydy gwybeth dda hwn. Ac yn fuan iawn, bydd y dwdw yn troi mewn i cowboy cats. Waw, waw, waw. O'r gorllewin gwyllt. So wedyn ar ôl i'r ail chwaraewr troi am hynny llun anhygoel, mae'n tro iddo fe, neu hi, i wneud dŵr yn ôl. Felly, porfor, beth ti'n meddwl o hwnna de? Ok, mae porfwr yn dweud, hmm, na troi hyn rownd. Tank, llong, yr hoiaden, blob. Hmm, o, weithio mae'n anodd, ond aha! Nwch chi ffeindio rhywbeth. Hyd yn oed os mae'n troi mewn i'r llun sy'n edrych yn rhyfedd iawn, yn siŵr y gewch chi rhywbeth yn y diwedd. Dyma ni. Druan a hi. Menyw yn sownd gydag ambarel wedi torri. A -a. So mae glaw yn cwmpa a mae hi yn mynd yn ac yn sefyll yn hollol ddrwg. Allwch chi fynd nôl ymlaen, wedyn siapau eich gilydd, mor hir ag chi moyn. Falle dechreuwch gyda siapau chydig yn haws, ond os ydych chi'n chwarae gyda mam neu dad neu brawn neu chwarae'r hun, newch chi'n rili anodd. Dyma un bach ola, mm, beth allan o fod. Uh, a, gen i syniad. Cwmol, na, beth am? Hello, fe nhw i, ydy Brennan, Louis, le, 16 oed gyda fy wig hyfryd. A dyna chi, beth am i chi gael go? Her heddiw yw i chi troi'r byd yn cute gyda gwynebau cywai. Dwi wedi paratoi chydig o daflenni, lliwio mewn i rai bach, neu rai sy'n rhoi chydig o gyfrifiadau am sut i troi pethau'n cute a kawaii, a bydd rein ar gael, bydd link isod yn y disgrifiad o le gallwch chi lawrlwytho rein a printio nhw mas i chi. Felly, drosodd i chi. Sgrin i ffwrdd, celf ar y bwrdd. Mi welai chi y fori. Hwyl! thank you